Ħa nkompli niltaqa' ma' aktar mistednin li għandna magħna. Miegħi għandi lil Tony Sant li huwa kuratur ta' Preistorja u Enrique Tabone, artista. Kif intom l-ewwel nett? Mhux ħażin, grazzi.
Nilqgħukom magħna, tajjeb. Togħġobkom din riħa tfuħ? Għandkom riħa tfuħ. L-ikel id-dilettanti intom tal-ikel. Diffiċli taħrab. Inħobbu niklu.
Inħobbu. Tħobb issajjar jew tiekol? It-tnejn. It-tnejn.
It-tnejn, it-tnejn. Imma, ifhem, Meta txomm hekk u tiekol bir-riħa jgħidu bil-Malti. U aħna s-soltu, jiena s-soltu dal-ħinijiet inkun diġà kilt. Normalment jisu dawk il-ħin tal-ħdax u nofs, nofsinhar, inkun diġà kilt. Però l-Ġimgħa meta nkun qed nagħmel il-programm, ikolli miżerjament sas-sagħtejn u nofs sakemm nispiċċaw, inkunu għadna ma kienna xejn. Però dejjem dejjem kienet worth it u dejjem kilna tajjeb ukoll. Jiġifieri worth it li nistenna u naqra wkoll. Mela ħbieb ovvjament aħna ma ġibnikomx hawn biex noqogħdu nitkellmu fuq l-ikel, ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq wirja. Issa, wirjiet isiru isiru ħafna wirjiet, però meta kont qed nara ftit ukoll anke fuq il-wirja tagħkom, hija wirja kemmxejn partikolari mill-oħrajn ukoll. Din il-wirja tissir anke fi spazju kreattiv u x'hekk. Eh, tistgħu tfhmu naqra fuq din il-wirja kif inhi? Il-wirja hija kollha mimlija xogħol ta' Henrik. Mhm. U eh, il-xogħol jorbot madwar tema partikolari. Kif għattajjeb inti eh, jisima prestorja U hija dwar perspettiva dwar dawk l-affarijiet li fadlilna minn żmien il-preistorja, imma minn il-perspettiva hija differenti għax hija perspettiva femminili. Hawnhekk għandna artista illi allura qiegħda tagħti ħarsa differenti u tippreżenta b'mod differenti dawn l-affarijiet li aħna ħafna drabi eh, forsi ġieli konna naħsbu li huma magħmula mill-irġiel biex jagħmlu dawn l-allat nisa pereżempju jew mhm, inkella mhm, mhm. jiddejfikaw b'xi mod eh, eh, dawn il-figuri tan-nisa. Infatti bħalissa bħalissa wkoll Tony sa kemm qed anka nitkellmu din naraw anka dan il-filmat ukoll anka taċ wieħed jista' jara wkoll anka waqt il-wirja. Hekk, u allura li għamlet Enrique huwa li ħadet din il-perspettiva li dawn kienu xogħlijiet magħmulin minn nisa għan nisa. U naħseb jekk nissimplifikawha b'dan il-mod, eh, nifmu minn fejn telqet l-artista. Ma naħseb ħajja tajja iktar. Jenri, kont ħansaqsik ukoll. Il-ħsieb, il-ħsieb ta' warajja u kemm ilha din l-idea f'moħħ L-idea bdiet kelli interess lejn dawn l-affarijiet, ħa nsejħilhom hekk, li nstabu fi żmien il-preistorja u llum anke nistgħu ngawduhom f'Heritage Malta f'ċertu mużewijiet tagħhom. U bdejt nagħmel riċerka intensiva anke b'dak li ngħidulu data, niġbor id-data, nitkellem ma' arkeoloġisti wkoll speċjalment nisa li jtuni perspettiva tagħhom u fil-fatt li dejjem qaluli li jiena bħala artista għandi ċertu libertà li nesprimi iktar ċertu visual language ħa ngħid hekk. Anke meta bdejt nagħmel ċertu studju bit-tafal għalkemm it-tafal mhux il-materjal tiegħi, Fil-fatt fl-esibizzjoni kull ma naraw huma dawn l-istudji li ftit minnhom li anke wassluni biex nifhem li aktar saru minn nisa għal nisa u qed ngħid hekk għax bdejt nara ċertu viżiv u affarijiet fihom li rari tiltaqa' ma' rġiel li jafu sakemm ma studjawx il-figura femminili minn xiex jgħaddu u hekk stajt nesprimi ruħi li kieku Dan it-tagħrif kollu baqa' magħna llum u nivvisualizzah b'materjal ieħor ta' llum il-ġurnata, materjal li nuża jien ħafna u li huwa l-plexiglass, u kif nista' nuri anke kif anke l-ġisem tal-mara jinbidel f'kull perjodu ta' ħajjitha. U dak kienu xi affarijiet li bdejt nagħraf minn dawn il-figuri. U kemm ilek taħdem fuqha inti? Mela, ili naħdem fuqha, ifhem, bdejt nagħmel xi riċerka fil xi 2019, 2020 u rejt l-ewwel tliet biċċiet xogħlijiet u riċerka tagħhom. Eżatt, għax qegħdin iktar bħala kontinwazzjoni. Kontinwazzjoni, eżatt. U fl-istess ħin qed nagħmel riċerka. parti minn studju fuq dawn l-affarijiet imma b'mod iktar ta' data u visualization fil-fatt anke hemm sound fl-esibizzjoni li jinġabar minn din id-data li tinsab parti mill-kollezzjoni.
Id-dati hija bdiet diġà, infatti din anke bdiet fil-Tlieta ta' Marzu u għandha għaddejja wkoll anke sat-Tmienja ta' April li ħa jkun hemm anke diversi anke attivitajiet u workshops ukoll. Iva, fil-fatt workshop wieħed minnhom li diġà sar u ħa jkun hemm ieħor Li mar tajjeb ħafna huwa yoga fejn stajna nagħmlu yoga f'waħda mill-kmamar fejn hemm ix-xogħol. Mhm. U fl-aħħar nispiċċawha b'sound therapy lil dak li jkun ukoll jiġi iktar connected ma'. Issa pereżempju l-yoga kif daħlet ma' din il-wirja? X'kien eżatt il-ħsieb ta' warajha? Il-ħsieb hu biex anke We get back, nerġgħu niġu connected magħna nfusna, naqtgħu mill-ħajja ta' kuljum, ħafna ħin nqattgħu anke ħafna mill-ħin tagħna jew fuq mobile, teknoloġija u oħra, u ttina ċans fejn nerġgħu niġu connected magħna nfusna, u nsibu bilanċ u l-paċi nisimgħu iktar lejn ġisimna, fil-fatt ħafna yoga poses huma iktar iffukati fuq iktar adattati għall-mara u għal anke tgħinek torqod aħjar, pożizzjonijiet fejn jgħinek anke minn dak li tkun għaddej fil-ħajja, affarijiet. Dawn huma wkoll tradizzjonijiet antiki, jiġifieri dawn huma tradizzjonijiet tal-qedem. U allura flok niffukaw biss fuq it-tradizzjonijiet tal-prestorja f'Malta, anke nħarsu lejn il-prestorja f'sens globali. Jiġifieri hemm anke xogħlijiet oħra fil-wirja illi għalkemm il-wirja predominantament torbot mal-prestorja ta' Malta mill-perspettiva femminili, imma wkoll il-perspettiva aktar wiesgħa ta' kulturi qodma oħra, apparti l-kulturi ġifieri Malta mhijiex iċ-ċentru tal-univers, hux veru? Għalkemm kultant hekk naħsbu. U allura barra l-yoga hemm anke x-xogħol bit-tafal. Ix-xogħol bit-tafal huwa teknika antika mmens, jiġifieri li tmur lura. Ħa jkun hemm workshops apposta fuq hekk, infatti kont qed nara ftit ħa jkun hemm anke Joan Harbour ukoll insellmulha minn hawnhekk kemm il-darba kienet fil-programm magħna anke tagħmel anke x-xogħol tat-tafal, jiġifieri in-nies ħajkollhom iċ-ċans ukoll anke li. Eżatt, ikollhom l-esperjenza tagħhom li joħolqu l-figura li hemm ċertu elementi li huma minn dawk tal-preistorja, però tkun iktar tivviġwalizza lilhom infishom. li l-esperjenzi tagħhom kif iħarsu lejn il-ġisem tagħhom u joħolqu jiġifieri l-figura iktar rappreżentanti tagħhom infushom. Enrique, kolli nsaqsik, x'inhi l-iktar ħaġa li tinspirak? Bħal pereżempju n-natura, xrajjiet kurrenti, x'l-iktar li jolqtok inti, x'l-iktar li jinspirak?
ma tantx naħseb dwarha, però meta anke Sotoni Sant fil-fatt qed jikteb kiteb ktieb dwar hekk, irrealizzajt kemm l-identità Maltija tispirani u qiegħda preżenti ħafna fix-xogħol tiegħi. Jiġifieri anke barra minn dan ix-xogħol li qed nippreżenta bħalissa, eżempju kien hemm xogħol li anke naħdem ħafna iktar fuq installations fejn eżempju ħdimt dwar id-dgħajsa tal-pass u affarijiet oħra li għandhom elementi Maltin. Naħseb l-identità Maltija dejjem kienet preżenti fix-xogħol tiegħi. U din interessanti tal-identità Maltija għax Enric mbagħad l-identità Maltija tpoġġiha f'kuntest dinji jew globali ħalli ngħidu hekk. Ġifieri mhux l-identità Maltija tas-salib ta' Malta li fil-verità mhux Malti għax huwa tal-Kavallieri illi mbagħad inħabbtu fuq sidirna kemm aħna patrijotti, imma hija l-identità Maltija fil-kuntest aktar wiesa' allura jien x'inhu posti bħala persuna minn Malta fil-kumplament tad-dinja. U dak huwa, dak huwa. Ħafna u kollha anke fejn ktibtu anke l-għerf tal-qedem L-għerf tal-qedem imma ta' madwar id-dinja x'ovvjament. Ekku. Fil-fatt nagħmel ħafna riċerka anke iktar inħares lejn ċertu stejjer kif anke forsi joħolqu ċertu element ta' nostalġija għal ħafna nies, allura dak nipprova b'xi mod nerġa' nikkreah imma b'esperjenza ġdida. U nħu pjaċir għax imbagħad noħloq ċertu conversations ġodda ma' dak li jkun jiġi għara x-xogħol. Mhm. Bħala artista Maltija, nsaqsik, tħossok apprezzata bħala bħala mbembil, anka mill-Maltin mill-Maltin stess, anka l-xogħol tiegħek. Ħanitek, Skont minn min, fhimt, jiġifieri. Nifhem, nifhem li din mhix xi ħaġa għal kulħadd lanqas. Eżatt, però nieħu pjaċir, eżempju, meta semmejt d-dgħajsa tal-pass, ġiet apprezzata ħafna iktar min-nies tal-lokal fejn kienet esibita, jiġifieri minn dak il-mod ħadu pjaċir li qed nippreżenta xi ħaġa li għalihom ħassuhom komdi u ħalqtilhom memorji li kważi nesew li jeżistu. Però min-naħa tal-arti, ix-xogħol tiegħi huwa forsi mhux daqshekk konvenzjonali, ħa ngħid hekk, mhuwiex daqshekk ta' tpinġija li forsi dak li jkun iktar komdu jara tpinġija milli jara xogħol kontemporanju li forsi xi kultant tkun trid, ma nafx, tesperjenzah iktar b'mod differenti. Ġifieri iktar b'dak il-mod, ġifieri m'hemmx risposta iva jew le madwarha. Dejjem jista' jkun aħjar. Dejjem jista' jkun aħjar. Ġifieri inti anke jekk għandek l-iktar artisti li huma apprezzati, dejjem jistgħu jkunu apprezzati aktar minn min forsi għadu ma skopriex biżżejjed dak ix-xogħol. Jien insaqsiha lilek imma billi anke it-talent it-talent Malti hekk huwa huwa apprezzat hekk il-
Dejjem jista' jkun apprezzat aktar. Eżatt, jiġifieri dan dan huwa l-punt. U allura mnalla jeżistu organizzazzjonijiet bħal m'huwa Spazju Kreattiv u bħal m'huwa oħrajn li joffru spazju relattivament miftuħ lil kulħadd. Din hija wirja li kieku kellek tmur tara barra minn Malta ħafna drabi titħallas biex tidħol tara. Filwaqt li hawnhekk spazju kreattiv ma jżomm qatt flus tħallas tħallas mill-inqas 10-15 euro biex tara din it-tip ta' wirja. Din it-tip ta' wirja hawn Malta anke biex ninkoraġġixxu aktar apprezzament tal-arti u b'mod partikolari tal-arti kontemporanja, wieħed ma jħallasx. Issa sfortunatament dik kultant taħdem bil-maqlub għax dak li jkun jgħid hu dob xejn speċi allura ma jivvalutax biżżejjed. dak li huwa l-valur proprju tax-xogħol innifsu. Il-wirja baqgħet għaddejja wkoll anke sad-disgħa ta' April. X'ħa jkun qed fadal iktar workshops nimmaġina u x'hekk? Iva, fil-fatt ħa jkun hemm workshop ieħor tal-yoga li dak li jkun interessat jista' jiġifieri jidħol fis-sit tal-ispazju. Dak li jkun għandu bżonn jibbukkja minn qabel? Iva, mill-biljetti mingħand Spazju Kreattiv għalihom. U fil-fatt huma workshops żgħar biex inżommu anke l-idea li jkun hemm ċertu intimità u fil-fatt anke kif tiġi għall-esibizzjoni tħoss dak it-tip ta' element ta' intimità, paċi u fil-fatt. Is-serenità. Is-serenità, eżatt. U fil-fatt grazzi għall-kuratur Toni Sant għeni biex anke nippreżenta dak F'din l-esibizzjoni għax ikun hemm bżonn dak l-element fejn mhux biss jiena li qed noħloq ix-xogħol ikun hemm għajn oħra li tista' twassal dan. U xi ħaġa oħra li tajjeb insemmu hi li qabel tagħlaq il-wirja, il-wirja tagħlaq f'Ħadd il-Għid, imma f'dik il-ġimgħa li hija l-Ġimgħa l-Mqaddsa, fil-bidu tagħha, sa nniedu proprju ktieb, dwar ix-xogħol tal-arti ta' Enric. U mhuwiex ix-xogħol tal-arti ta' Enric Tabone f'din il-wirja biss, imma huwa karriera ta' dawn l-aħħar ħmistax-il sena issa, għax ilha għaddejja tipproduċi dan it-tip ta' xogħol għal numru ta' snin, u dan il-ktieb sar anke nnieduh waqt li l-wirja għadha miftuħa biex dak li jkun ikun jista' jara r-ritratt anke fil-ktieb u jara wħud minn dawn ix-xogħlijiet. fi spazju kreattiv. Ekku. Toni Henry, grazzi ħafna li kont magħna u qassamtu iktar anke informazzjoni anke fuq din il-wirja. Grazzi ħafna, jiena nawguralkom anke tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Sadattant aħna ħa mmorru għal ftit riklami, ibqgħu hemmhekk taqilbulux.